Ech sinn d'Carole, ech si vun Déifferdeng, ech sinn hei 1976 gebuer, hunn hei mäi ganzt Liewe bal verbruet an zënter 1998 schaffen ech an den Déifferdenger Schoulen. An d'lescht Joer huet d'Schicksal mech op Uewerkuer verschloen, nach ëmmer an der Gemeng, mee an enger anerer Schoul. Ma ech schaffen nach ëmmer am Enseignement, mee ech schaffen net méi mat enger ganzer Klass, mee ech schaffe mat Kanner mat spezielle Bedürfnisser, sief et Léierschwieregkeeten oder Verhalensopfällegkeeten, wou ech mech dann dee Moment drëms këmmeren, fir datt si an der Schoul eeben integréiert an d'Inklusioun kënne liewen. Natierlech ass dat net einfach, mee dass natierlech immens flott, well déi Kanner, déi kënnen engem immens vill zréck ginn an déi sinn immens dankbar, datt se gehollef kréien an datt einfach een do ass, dee se versteet. Also fir d'éischt war dat emol e riseg Schock wéi dat komm ass, well d'Organisatioun vun der Aarbecht war jo guer net kloer an technesch war ech net um leschte Stand an hunn alles missten mol iwwerhaupt mer schaffen, mat Formatiounen an esou weider, fir dat ech eben och u meng Kanner komm sinn an och iergendwéi konnt mat hinne Kontakt halen an hinnen e bëssen duerch déi Zäit hei hëllefen. Dat hänkt ganz dovunner of. Déi Kleng, déi si manner konzentréiert, déi kënnen och emol einfach verschwannen, bemol am Bildschierm. Mat deene Grousse schafft et sech ganz gutt, well déi och dann technesch eigentlech heiansdo méi begaabt sinn, wéi d'Joffer an der Joffer nach hëllefen, d'Problemer ze léisen. Dat hänkt ganz dovunner of, wéi al se sinn a wéi se sech maachen. Majo ech soll an d'Vakanz fueren, ech soll op Berlin. E grousse Wonsch vu mir ass leider net realiséiert ginn, ech sollt an Holland fueren an ech hu gesondheetlech eigentlech och eng Operatioun déi nach usteet, wou ech kuerz virdrun elo gewuer gi sinn, dat ech dat muss maachen an dat huet och mäi Programm e bëssen duerchernee geheit. Ech si bal net erausgaangen. Ech hunn natierlech meng Spadséiergäng gemeet heiansdo an ech sinn och akafe gaangen an domadder hat et sech awer. A fir de Rescht war alles heiheem. Spadséiere goen, ech si ganz, ganz vill spadséiere gaangen. Ech hunn hei am Fong meng Géigend, déi ech eigentlech schonn iwwer 40 Joer kennen, nach besser kenne geléiert. Ech kenne do d'Weeër hei zu Uewerkuer zimlech gutt. Ech weess net, ob ech et bäigeholl hunn oder ob ech et net bäigeholl hunn. Dat wëll ech och guer net wëssen, well ech sinn absolut géint op d'Woog klammen an dat maan ech net. Ech hu ganz vill frësch gekacht, ech hunn dat genoss mol endlech normal z'iessen an net mëttes Bréidercher oder Mëttesstonnen ze hunn, déi net richteg Mëttestonne sinn, mee einfach ze kachen. Jo. Vun allem, Boucher à la Reine, alles wat ech sou op mengem Programm hunn, alles hunn ech gekacht. Ech si frou, datt mer elo erëm lues a lues eraus däerfen, mee ech hoffen, datt d'Leit och alleguerte verstänneg bleiwen an net ze vill iwwerdreiwen, net datt se eis erëm aspären a virun allem esou Leit wéi mech, déi nach Saache gesondheetlech opstoen hunn, denkt och wann ech lift un déi, well fir déi ass dat net esou einfach.